your party dem go still come there still do wetin dem wan do you know i no blame ebony for that one now let us come to how this issue start you see according to ebony video here now ebony said sharon let sharon okpame may her soul rest in perfect peace let but as dem don beg am try she for rest god bless you ebony said she na uh, best uh, best friend to le sharon okpame wey sharon okpame never die before they come get issue now is really showed here that this problem wey be say Ebony and Easy wan start so. Eh? Let's assume say we go we go put am in this area say na Ebony na like trigger the the fight. You know, I know they come here, my come insult person, take give people my my word. No. Okay? Iyana ni gugu ana na ya adi yan. You understand me? So man ni rovin ya ya buyan dey. Do you know why I say me we look at look am to this side say na ebony na it trigger this fight wey she with easy one star so and i pray this the fight should stop because both of them are supposed to know their right from their left because this is not the right time for both of them to start fighting when they are friends is still on the mortuary they never bury their friend this one say she was my best friend before this one say she still my best friend even before she died two of them easy and ebony god bless you ade you see and i say i no wrong ade even say say yes ebony triggered it ma bẹ̀rẹ̀ mẹ̀ta ẹni na adeke be gbọ́n so we go look am for this side the way wey me wan take look am o i look am say na ebony wan trigger this fight now between she and easy why did i say so why i might not be right that is why i no need to insult them because i feel no right na na wetin if i just feel say i right just now i fit just insult them i no need to insult them but this is wetin i think okay now ebony obasoye my edo sister Me myself, Ambassador Redoya, you be woman wey I like. You know why I like you? The way you dey do your things, they go, they do your program, they do everything. I just like you. Like your hustling. You understand? If I even get any area, any area, say I fit take some Chelsea Mohammed, I greet you. Get any area no no no be ebony no no worry you still give your opinion i go even support you like you fit still support me tomorrow that is the likeness there okay my sister lady of song do video wey be say she talk how una friendship take happen even when these ladies dey come their nenemi eh, bride or something she call you tell you say ah babe see these friends o oh, dem dey come o oh. you even talk say ah no if they dey here if they come i no go come even when they apologize they don beg you make you leave the matter you no leave the matter which i no fit blame you but by right if somebody offend me me ambassador redoya i dey somebody offend me i apologize i dey rest na make me on this video this evening wetin this lady do this uh, golden wey be say she offend mama sharon and this innocent man she came out fast to come apologize after she don eh, she don listen to wetin we the edo people for media dey talk say wetin she dey do no good i no fit still because of that one blame you ubeghe na eh, ebony say person offend you dem beg you you no you no you no forgive no but if it is me somebody offend me and dem beg me instantly i dey forgive and move on Because if I no forgive, na me come dey offend God. Moreover, I no be God. We don offend God wey be say God forgive us for our sin. Talk less about we we we human. If somebody offend you, he apologize, you need to forgive. Okay, this set of friends of yours, they beg you, you no forgive. Esther Dokpa, you lady of some call, you say, see wetin wan sup, babe. You reply to Esther Dokpa say if they dey there babe I no go come. It means you no accept the apology no everybody move on. Okay this babe come die now Sharon now come die. Okay say they even call meeting take settle di matter take settle dem but ebony still refuse okay now that was easy pain okay now sharon don die now everybody dey cry everybody dey happy more talk am like that people go dey cry people still dey continue their activities if to say na me be, be you

If I normal blame mu wɛ eh any a pretender easy no blame mu wɛ easy ɔma no ma I'm telling you the truth my sister do you know why check am dey come number one this late disease now you ta no dey play again even when she was alive she was alive lady of song call you say abeg babe ihe na ihe ụwa gụ ibe ha were zọ ihe adowe mi ihe agwụnye adị you reply lady of song say babe if these people come i no go come it means you didn't accept the apology you people were not friend anymore you and uh, uh, late sharon

cry for inside no let people hear say you even cry no let people see you because better people wey get sense ebony if they see you say you cry for street they go look they go even call you witch i'm just telling you the truth my sister ebony umawe say ọmọ na na na ọsiwe na ti wewe ihe awiku but him ave nyane ya de o ya reba uwe ya reba uwe de and ayebe seto wa uma yebe ho

wo wa ke we na vie eh we ke vie la de o se we u ga vie la de me do re mi dan people will not hold you like uh, that woman u hin na o do ye na re very pretend okay we ye be vie la de we ye be a we be de ah ho vie la de you stop your activities in my own car bo gbo egbe I'm not here to emph uh, eh, uh, eh, to like uh, emphasize on the issue mo most. Eh, oh. Iwa do imi awe.

imagine no car but get a lady of song say she don dey beg ebony try for long for long but she refuse that not good now iyeki reply to ade okay maybe i will tell you

mwa oye mi we no mase nu aga do mi ewu wa visio ke be do wa be gbina ye be sharon we ga re we be te ne sharon 10 years ago is it be te ne sharon 20 years ago it's not done it's like a disgrace sharon need to rest in peace this is a disgrace a baby wahin you people are supposed to mature okay can I you why you look at look at all our edo babe una get level una get swag

enu do agbe mi ye social media no one reply ona mato na eri ona e no kenya woni atale le sharon o salo bo ga neya no e mata no ro salo bo aja biya no o ge no ro won sharon ga neya but you having the time to be replying to be tapping on your platform it's not it's not done you are given the opportunity and given the chance

he say but ere na na ya gbe na let me read this this comment na ma gbe ye ma osaige he say my brother owe my question to easy is why is she always debunking people who give encouragement to Sharon mothers, but she will keep quiet when people attack her. Obey, eh?

ọka kẹni ma ni iye do one week ma ẹrú ẹ fídíò but wa ta about you we see some we say no some we say yes but ekene sọba wey no so wey yes mama gba wey no need I tell me every man if you don't know social media ma here wey yes should be yes I'm here three days I run social media I run social media I run video three days for Sharon

Then Oderukpo gave Adeoye wey no know when easy. Stop attacking anybody who is talking about uh, uh, Sharon Ginhata, my sister. Ginhata ra bere be mi Sharon no we are no kono no iba ori e Sharon ra neyan. Because you replying, you debunking, you say you know you know everything. People will still be there to say you don't know it all. Na me fair no Sharon before you. You will say no, na me fair no Sharon 2010. The other one go say na me no Sharon 2016.

thank you okay ade said we the ajebotas support you epa thank you for supporting ade ade god bless you meaning i have spoke well is it right uh, thank you eribe on ese wala wa we take a kini go attack kini ma go attack bua be take eh eh so eh ni hiwa mu igbina na yoto ibi edo no wo me so my people my people later in the day will come to come and talk about election election now e don dey approach ade thank you very much god bless you okay so we want you people to please encourage your family back home to vote pdp to vote as we remain iodaro and barrister Osarodie Oge. Mona go see wetin Obaseki dey do for Benin. Obaseki don use Benin. E dey use am be like Frankfurt, dey use am be like Madrid. So Mona think am say the one wey start wey never finish you call. Who wan who wan finish am? No be Aswen, na Aswen. Una no fit go say una wan go vote Oshomule people. Oshomule now become a problem.

Cynthia Wole Wole Cynthia wey be cleaner for train station for UK say be nurse. Cynthia I say make you screenshot your nyash the left side put am for social media make people see wetin dey. You no do am since then. Na me go come post your nyash Cynthia na me wan post your nyash for social media at last. People dey beg me o oh, people dey call me because of you o. Oh. Somebody call me about four days ago say he know you for UK na woman like you now i tell am say the problem wey you cause for benin city e get question wey i wan ask you make you call you say you no go call you be ready to call o oh, your stupid godson wey no know e right from e left that whole no whole one nigga titi no zuwa e say make you no call today you are still expecting at your age the english people say traveling is a part, part of education wetin make you go uk That's not it suppose make you get sense. But at the end of the day, single sense you no get. Ah. Cynthia, you are a disgrace to yourself for expecting that that boo boo boo could able to give you a child cynthia na god na dey give person child boo boo boo no fit give himself bola even though he wan give you child if boo boo boo boo boo even succeed call native doctor wey dey call for benin dem fit give you child cynthia a a child that child you will name him social media because that child go dey saga you inside belle if you even come down you don born am e go saga you for hospital you go kpai the child go dey alive because how a social media presenter go dey promise you say he go fit give you child because of that one you descend so low to become a boy to bubu bu na you dey show bubu bu bubu bu bra every night if you call bubu bu he say i no dey laugh i dey roll for ground na you dey open bra for bubu bu when i go bubu bu house we never quarrel i don see your face you call e show me for video call e show you e show me I don't know say na you on a video call if you say na lie Cynthia if you never call bububu popularly known as Atiti Awekia go cause carry Igbo Igbo juju carry am come social media if you never call Atiti for video call Cynthia I dare you carry carry juju come social media

Oasunwu. Rabo Fiekun Lelu Ewagbon. Now you they pay all these social media presenters make dem dey fight themselves. They say dem thief gold for Germany na Yoruba and I say na you send people make dem go thief gold because you no like Edo people. They say dem thief gold for Germany Yoruba and I say na you na you pay make dem go thief that woman gold.

they say you talk say if for quit abi unwe sharon atogbu e sitia na sharon head go kill you sitia wole wole the problem wey you cause for benin city wey you tell your godson make e dey call woman adulterous woman for the past two years na we dey so i tell you the juju wey you dey wey you dey do the juju dey work o oh. i be me i be no even remember your name again o oh. na somebody come wake my eye now

mena iwa mi ami emo eh God will bless you oh, for remembering me ah this ah stupid name Cynthia you dey England you no dey okay you dey clean train station you say you be nurse you go comot for house you go dey use nurse uniform dey disguise whereas you are a cleaner na two work you dey do you dey clean inside hospital

to come and be talking with that animal animal who does not even know his age somebody wey i follow dey side bus i ask am say wetin be your age e dey play plus before e play finish i tell am say see my say na exactly the same age na we dey e could not know the exact age wey dem born am it will be much better for you to dey open bra you no open pant just from uk come go marry am make two of una dey shook gbẹbẹ for una private part there bed of the same uh, feather flows together if you dey uk you no know your right from your left cynthia you get money you dey pack all your money for river river dey flow your money dey go you no see good thing use your money do

Cynthia, this video not be for you first o. Uh-huh. This video was uh, dedicated to Golden and Sharon Ebony Ebony Ebony Ebe Ebony Ebe Izzy Ebe Golden. Ebony Tiema is for you, Cynthia. The video was for me to make peace. They be like say wetin you dey do for house be i no come understand your name no come dey my head again but somebody now wake me up that i have a fight with a woman called cynthia who caused the hell of money i am spending today in benin city cynthia if e easy why you no carry carry lawyer for your stupid godson the man wey senior you go dey call you godson you go dey answer

na juju e just dey hold you like that okay now person wey senior you go dey call you godmother you still dey answer godson ewu apa you dey england you no know anything you yeye why don't you come and stay stay in spain stay in spain with him make two of una be ozuo together you no know say atiti atiti senior you fool or dead you no know say atiti senior you wey you accept say you be atiti godmother or there the day wey atiti tell me say may i be god im godfather i tell am say what are you talking about we are friends he kneel down with him two leg and tell up na today i start to dey talk am i say we are friends stop it why are you telling me i should be your godfather he said since he dey follow me dey waka people dey respect am i say good since you know say since you dey follow me dey waka people dey respect you please continue this behaviour but at the end of the day today we call

Cynthia dey have problem in her in her left side of his of her nyash. Screenshot your nyash for social media, no let you do. Ozu. Mugu. They don use jazz oh you dey you dey you dey describe attitude to to your family for us say you get you dey see oh na good native daughter oh. Okuta dey one place, attitude life dey one place. Attitude no Okuta no better even though attitude one better. Did you see any progress in attitude's life?

because i get proof wey you take call my enemy adultery adulterous man wey be say i no call you before if you be presenter and i no get problem with you and a watcher like you you take my matter and the matter of the ex godmother of my foundation to a presenter because the woman follow me to travel they start laboring us adulterous if i have done that to you go and go and Lagos if not Lagos then if you get right come Germany come lay report here you get paper come Germany travel come na Germany I dey stay come report here with this video wey I dey do so come report then I will tell them to file the paper from Benin City from the court from the Benin City to Germany so that the German will know the reason I am insulting you I cannot be spending a hell of money in Benin City for the case wey you cause and you go dey here you come your face go come be like uh, come be like pig face i go dey leave you no i will saga you i will insult you to the last day wey my wey my mind go say make i leave you make you go if na tomorrow my mind say make i leave you i leave you if na next year i go leave you but you need to pay for the crime you commit you no fit dey call presenter make you dey tell dem say because the ex godmother of my foundation follow me travel for that simple reason na adultery we commit you no be presenter you are just a, a watcher e get as e be now e get as e be cynthia let me read this comment of this person bros not just

JB Idada say, Big brother, I greet you. Respect to you. Respect. My people, I think I dey explain and it is sweet. May everybody dey listen. This woman wey dem dey call Cynthia, why I dey insult am now? Una know wetin she do. Maybe una don dey hear since then. Na my house I dey. The ex-godmother of my foundation, wey una hear say stupid attitude, use two years plus dey call her adultery. Na this woman na dey under am. Na this woman dey pay her titi money wey take do am. I dey my house, dem dey carry my matter dey judge. This woman dey tell presenter say make dem saga me saga the woman. Say for the woman to enter the same flight with me, we have commit adultery. For the woman to follow me to go and visit her titi in, the, in her titi's house, we commit adultery. For me and the woman to stay in the same hotel, we commit adultery. wey be say hotel big na different rooms na dey inside hotel una no come catch me now with the woman for bed say una dey play the video or una get the picture nothing like that say they say this man lodge for this hotel this woman lodge for this hotel for that simple reason we commit adultery now this so na this woman na say me atiti dey insult the woman dey sort my enemy so i get right to insult this woman back so if i dey insult you come dey pay you madam the least you can do come and donisha me here in germany and i will follow you to the last day i go go court with you i go tell my lawyers for benin make dem dey file the paper wey we take dey go court for benin come here

e get the time e go start to dey pay you for body i never increase am this one wey i dey do na i dey do responsible man own the time wey i dey go street dey do like my enemy no correct again for street dey use that one dey saga you that one go dey enter your body woto woto that time you go know say no be only your stupid godson na i sabi dey talk if you dey street you know say that one dey talk five o'clock go talk four o'clock go dey do video every ten ten minutes you dey think say na that one know how to tell dey talk me i no need to dey do video every five five minutes but i'll start to dey beat you for street i'll dey waka dey go supermarket i go wan live video i'll dey insult you i go dey come i go dey insult you that time go come sit here till the day wey my mind go say may i leave you i go leave you so na so e go be so thank you very much everybody god bless you all like i said the video it was